Nilqgħukom u grazzi talli għoġobkom issegwu dan ir-raba' podcast. Illum miegħi għandna lil Massimo Grioli. Mass, grazzi talli aċċettajt din l-istedina llum. Forsi nibdew billi tintroduċi ftit lilek innifsek u x'ifisser li hu l-Juventus għalik forsi. Dak li jħossok komdu tgħid bażikament. Mela,
Nibda billi nirringrazzja lilek tal-istedina għal din il-podcast, Alejandro, li anki insegwi mhux ħażin meta għamilt podcasts ma' persuni oħrajn. U għalija Kull stedina li tirrigwarda l-Juventus dejjem dejjem tattirani. L-Juventus hija passjoni kbira mill-età ta' tliet snin, nista' ngħid. Bdejt insegwiha fis-1974. Kien hemm tim vera tajjeb dak iż-żmien, bbażat fuq bażi Taljana. Bdejt naffezzjona ruħi għal għal plejer partikolari, Roberto Bettega, li li narah jidentifika l-Juventinità. U l-passjoni kompliet tikber u bdejt naqra iktar, insegwi iktar it-tim tiegħi. Ovvjament, kull meta ħadd insofru insofru fit-telf, nifirħu bir-rebħ li kienu ħafna iktar

Mill-fin-90s, mill-90s inbidlet u ġiet l-Ewropa ftit ġiet iċ-Champions League. Sewwa. U kemm ili naf u kemm irrealizzajt li tħobb ħafna ssegwiha ċ-Champions League. Anke meta tiġi l-klabb hawnhekk, normalment qed tkun biex issegwi ċ-Champions League inti hawnhekk. Għaliex l-imħabba lejn din it-tazza, fis-sens, fejn tesperjenza b'mod differenti minn logħob ieħor?
Iċ-Champions League hija tazza għalina l-Juventini li forsi tant kemm aħna għatxanin għaliha li forsi ittik dik l-iktar stimolu biex issegwiha bilfors. Plus li l-opponents iktar challenging u qed tilgħab ma' opponents ta' prestiġju u ttik iktar adrenalina forsi tara t-tim favorit tiegħek jirbaħ kontra xi Chelsea, kontra xi Real Madrid, xi Barcellona. Jiġifieri naħseb anki minn dak il-fatt. Ukoll nista' ngħid li forsi affezzjonata għaċ-Champions League għax il-ferħa li kont ħadt kont preżenti meta rebħuha l-aħħar l-Olimpico, forsi forsi ittik dik in-naqra iktar affezzjoni li eħe dak il-bard tiftakar, biss però anki segwejt finali live fejn tlifnihom ma' Dortmund u ma' Real Madrid is-snin ta' wara, ġifieri. ukoll ħadt sofferenzi wkoll anki live finali ta' Champions League. Naħseb minn hemm ġejja. Edilli u f'dawn l-aħħar snin sfortunatament iddeludejna mhux ħażin. Tlajna wara fir-round of sittax, fir-round of sixteen. Kif ħassejtek, kif tħossok daw din is-sitwazzjoni fejn il-Juventus qisha ma tistax tavvanza minn dak il-livell? Diżappuntanti Alejandro, anki meta taħseb ukoll però li alright dawn l-aħħar tliet staġuni kienu deludenti għax lajna ma' opponents mhux daqshekk kwotati fir-round of sixteen, imma kien hemm iż-żewġ diżappunti fejn morna viċin darbtejn tat-tripletta li għalina tfisser ħafna jekk nerbħuha anki għar-rivalità li għandna mal-Inter. Naħseb li qisha m'għandniex dik ix-xorti fiha, ma nafx kif insejħilha, però naħseb mhux biss xorti jrid ikun, irid ikollna ftit iktar spensieratezza. meta tilgħab f'logħba ta' Champions League li xi drabi naħseb aħna il-kultura Taljana wisq iġġagħalhom iġġagħalhom jew jibżgħu u jkun qed jirbħu logħba u jirtiraw lura. Żgur mhux il-mentalità Allegri dik li hija l-mentalità Taljana. Eh.
Qisek iċ-Champions League meta tara timijiet, għandek raġun, meta tara timijiet bħal Liverpool joħorġulek biex jirbħuha hekk, jattakkaw at all times. Nixtieq nara dik il-ħaġa fil-Juve li fl-era ta' Lippi kont naraha. Nixtieq nerġa' narah. Is-stil tiegħek differenti bażikament hekk tgħid għax inti toħroġ ogħla, toħroġ għar-rebħa, toħroġ biex tiskurja, mentri mhux illum qed naraw, illum mhux qed narawha dik il-mentalità vera. Sewwa, l-ewwel semmejtlek ftit il-klabb, nixtieq qabad insaqsik mistoqsija żgħira hawnhekk. Inti ġieli ġej fil-klabb, l-atmosfera taf kif inhi, il-kumitat tafu wkoll. Kif tiddeskrivi bħala servizz il-klabb u bħala post u bħala nies li jmexxuh u hekk u President?
Il-Juventus Club Vero Amore jiena l-ewwel acquaintance miegħu kien mal-klabb tal-belt fejn sirt membru fin-1983. Jiġifieri dejjem kellu ċertu sinifikat dal-klabb għalija anki bħala affezzjoni lejn il-klabb. F'dawn l-aħħar snin rajt li reġġajt sirt membru għax kelli ninqata' naqra waqt perjodu ta' studji u hekk bħala membership u hekk, imma nista' ngħid li dawn l-aħħar ħames snin kont iktar parteċipi u niġi iktar il-klabb u hekk u rajt rajt bidla radikali. U grazzi anki għall-President li għandna Jo li narah hardworking ħafna u he likes things getting done u anki l-Kumitat narah anki meta ġejt bżonn li nixtri biljetti għal biex immur nara Juventus live dejjem qdini tajjeb nista' ngħid jiġifieri B'mod partikolari darba mort xi sentejn ilu nagħlqhom mal-Valencia u tlabt biljett tajjeb u qdejt vera tajjeb jiġifieri u apprezzajt ħafna. B'mod partikolari naf anki l-William żmien Micallef żmien twil, pereżempju. Ma nafx il-kulħadd personali ovvjament imma lilek sirt nafek u kkollaborajna tajjeb ukoll. U anki l-atmoskfera kif iddiskrivejt inti waqt il-logħbi tkun sabiħa ġifieri u l-ambjent akkoljenti ħafna. Ma nafx xi ngħid ħlef tifħir fuq dak li għamlu ġieli. Kumitat, President, kollox. Grazzi tal-kummenti.
Fil-ħin li fiż-żmien li jkun ippubblikat dan il-podcast inkunu ħabbarna żgur uffiċjalment mid-dehra inkunu ħabbarna lil Paul Pogba u Angel Di Maria u jaf ikun hemm ovvjament iktar avvanzi fejn jidħlu mercato. X'taħseb li ħa jibqa' rtokki wara li jiġu dawn il-plejers? Ma semmejtx plejers oħra, għax forsi ssemmieli inti, imma ġifieri barra Pogba u Di Maria, xi rtokki taħseb li ħa jkun hemm fadal fl-iskwadra?
Wieħed irid jara kif se tiżvolġi s-sitwazzjoni de Ligt, li wera x-xewqa li jitlaq, sfortunatament. Ġifieri hemmhekk se jkollna żgur nagħmlu in-nest in-nest ta' kwalità fid-difiża, jekk mhux tnejn. U jiena x-xewqa tiegħi kieku hija Bremer ta' Torino li rajtu plejer validissimu anki fil-mod kif kif waqqaf fid-derby lil Vlahovic, jiġifieri. Qed nisimgħuha ħafna din, ej. U jiena barra kemm intom il-biċċa, barra dik il-logħba ma tantx insegwiha, nkun onest, jiġifieri. Ma nafx xi se tgħidilna fuqu. Segwejtu xi ftit logħbiet. Narah difensur ta' grinta, sens tattiku qed nista' ngħid jiġifieri his positioning is very very good. Komp jien qed jissemma Koulibaly, però għall-età narah investiment iktar jagħmel sens Bremer, biss ovvjament. Hemm id-diffikultajiet minħabba rivalitajiet ma' żewġ klabbs biex takkwista żewġ plejers. Koulibaly
huwa aktar lest, vera, huwa aktar esperjenzat, Ewropa lagħab, kemm Champions League u kemm Ewropa League. Taħseb tagħmel differenza li kieku jkollok tagħżel bejn wieħed u ieħor? Għal min tmur?
Fil-mument preżenti xorta għal Bremen nippreferi. Ħabba t-tul, ħabba l-età,
ħabba l-fatt li anki plejer li jixtieq li jixtieq jafferma ruħu anki minn ċerti minn dikjarazzjonijiet li li qrajt jixtieq jilgħab iċ-Champions League u kollox. Narah plejer li li li jixtieq jirnexxi. U u għandna bżonn dak it-tip ta' ta' plejers li għandhom dik it-tip ta' personalità, għatx, grinta u hekk. Ma nkun kuntent jekk jiġi Koulibaly wkoll, jekk ma jiġix Bremer, jiġifieri benvendo għax għandna bżonn għandna bżonn speċjalment jekk jekk jitlaq de Ligt. Għandna bżonn ukoll bżonn kbir ta' right backs aw ta' full backs ta' spinta, issa forsi kważi akkwistajna Cambiaso fuq ix-xellug. Qed nittama li jirnexxilna nsibu Edition anki bħala right back qed jissemma' Molina. Ma tantx segwejtu onestament illum Molina però. U qed issemmi r-right back, illum qrajt, ma nafx kemm hi vera u ovvjament hija xnija, li ħa nsemmilek plejer hawnhekk. Qed ninnegozjaw għal Zaniolo, eżempju. U hemm xnija, illum qrajt xnija jien, li l-Juventus lesti joffru l-Cuadrado. fejn dan l-aħħar rajnieh jilgħab fullback right back ukoll jiġifieri iktar jiġi affermat il-punt tiegħek li għandna bżonn right back jiġifieri ġdid.
Kif nikkonferma li qrajt bħal li qrajt inti Aleandro li li ssemma' Quadrado f'partit jidhirli l-bieraħ qrajt xi ħaġa. Zaniolo plejer li kapaċi jagħmillek id-differenza, plejer tekniku, għandu speed, għandu saħħa fil-ġirja, jiġifieri ma nistax ma ninkoraġġix l-akkwist tiegħu jiġifieri. Cuadrado kif qed issemmi Alejandro naħseb avolja plejer li li tana ħafna, ma nkunx daqshekk skuntent jekk jekk jiġi involut fit-tpartit tiegħu. Mhux qed ngħidha għax nixtieq neħles mill-plejer. Juan Cuadrado ta ta ta ħafna lil Juventus ġifieri u però ġifieri ma narahhiex tipo skandaluża minn ħadd tad-diriġenza li li jaħsbu f'partit ta' dak it-tip ġifieri. U
Palmela, ġifieri probabli nkunu kkonfermajna l-Pogba meta qed jidher dan il-podcast. Zaniolo peress li qiegħed viċin jaf ikun konfermat ukoll jew inkella viċin li jiġi kkonfermat. U hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq żewġ midfielders kompletament differenti milli rajna dawn l-aħħar tliet snin mal-Juventus, eh. Ġifieri qegħdin ngħidu għandek il-Rabiot, il-Arthur, huma kompletament differenti minn Zaniolo u Pogba. Taħseb li dik ġejja min-naħa ta' Allegri li talab dawk il-players Jew forsi d-diriġenza qed tagħraf li hemmhekk kien hemm toqma enormi minn mindu telaq l-istess Pogba u Vidal.
Milli naqra Leandro fuq artikli u hekk jidher li hemm sintonija bejn Allegri u d-diriġenza u ma nissorprendix ruħi li hemm hekk common Ekko minn idea li jimmoljora, jiġi mmoljorat id-Dipartiment tal-Midfield fejn kif qed issemmi inti kien hemm bżonn ta' touch-ups importantissimi f'dak f'dawk is-setturi ġifieri bla bla dubju ġifieri Pogba jista' jtik jista' jerġa' jtik l-option ta' xutt minn barra l-kaxxa li taf tkun soluzzjoni f'logħba magħluqa. Ukoll Zaniolo kif kif qed ngħidu għandu l-progression, l-acceleration, jaf jaqbeż il-plejer fil-ġirja, ġifieri jivveloċizza iktar l-azzjoni, wieħed mid-difetti li rajt fil-logħob ta' dan l-istaġun, il-lack of speed u rhythm ġifieri li jista' ħaġa li jista' jikkontribwixxi għal mitt fid jekk ikun ta' ċertu stoffa. Meta naraw pereżempju teams bħal Real Madrid jirbħu ċ-Champions League bil-kwalità tal-mitt fid. Il-kreattività.
Naqbel, naqbel. Mela, tkellimna fuq min ġej u min hu konfermat, semmejna lil Delic li kapaċi jitlaq, ovvjament mhux volontà tal-Juventus, da jrid jitlaq hu. Però fl-opinjoni tiegħek issa, il-Juventus lil min għandhom iħallu jitlaq, fis-sens min għandu jitlaq fl-opinjoni tiegħek? Primarjament Ramsey. Mhux. Il-plejer kien jogħġobni ħafna għax kien wieħed minn dak it-tip ta' plejers li li jiġri b'mod intelliġenti mingħajr ballun. Biss id-dikjarazzjonijiet li li qrajna f'artikli ġifieri min-naħa tiegħu. u ovvjament l-indisponibilitajiet bl-Ingliż jagħmluk taħseb li investiment b'salarju ta' seba' miljuni fis-sena huma naqra ibsin għall-finanzi tal-klabb fejn jistgħu jiġu investiti fi plejers b'iktar għatx u aptit li jikkontribwixxu aħjar. Għandi sfortunatament ikolli nsemmi lil Alexandro player li kien jogħġobni ħafna fil-passat. Fl-ewwel sentejn għamilt tajjeb Alexandro fl-opinjoni tiegħi. Ma nafx x'ġaralu minn Cardiff 'l hawn. Eżatt, proset. Dawk huma ġixpelini li kieku żgur, żgur nipprova nsibilhom il-via d'uscita, għajjat għax anki Alessandro reported li għandu salarju daqsa, jiġifieri.
Mill-midfield min għandu jitlaq? Midfield, kelli dilemma naqra waqt l-istaġun, ħa nkun onest. Rabiot kien wieħed minn dawk li xtaqtu jitlaq. Isra, jien kont bil-kontra, eh? Però, però on the other hand, għandi naqra dilemma bħalissa jekk jekk għandekx tagħtih a further chance, anke ndunajt li qed jissemmgħu midfielders ta' ċertu kwalità li forsi forsi anki jgħollu l-livell tiegħu. Dan ma ninsewx li li huwa plejer li jilgħab man-nazzjonali tiegħu u la jintgħażel man-nazzjonali tiegħu u anki la mal-ewwel ħdax ta' Franza ma nimmaġinax li huwa li huwa il-plejer li forsi ma rajniehx jesprimi ruħu bil-livell għoli. Reċentament fin-Nations League, eżatt wara li spiċċa l-lig skur jew ma' Franza, u għamel ġirja u għamel gowl tajjeb. Jiġifieri, le jiena Rabiot, ara, is-sena l-oħra, mhux fis-sens issa tas-sena t'Allegri, ma' Pirlo ma kienx għoġobni xejn. Però dis-sena għamel erba'-ħames logħbiet, qisu reġa' ġie reġa' ġie f'postu. Ma skurjax, ma jiskurjax, ma niskurax daqs kemm kien jiskura mal-PSG għall-argument u ma' Franza. Però jista' jkun imbagħad il-pożizzjoni li qed jilagħbu l-coach, eh. Ma nafx taqbilx miegħi hemmhekk.
Naħseb. Ma, to be honest, ma tantx, ma tantx insegwih man-Nazzjonal Franċiża jien, jiġifieri. Pe, pe, però milli, milli tisma' u ki, kif qed tikkonferma inti fi, il-goal fin-Nations League, rajtu? Ti, titbellaħ le tgħid, tgħid dan l-istess Fabio, imma, eh.
Mela, ehm, inkomplu fuq il, fuq it-tema ta' players li telqu jew ħa jitilqu. Ehm. Ma jidhirlix, jew kellha jista' jkun kont kelliet nofsera ftit fil-bidu tal-istaġun. Fuq it-tluq Ronaldo kif ħadtha, kif esperjenzajtha u x'taħseb li kien l-effett tat-tluq Ronaldo fuq dis-sena?
Ronaldo, rajt artiklu reċenti għal Leandro li laqatni, jidhirli kliem għal Riva Bene kien. ħareġ xi ħaġa li ħsibtha u nitkellem ħafna ma' ħabib Gvern Team niddiskutiha ħafna dil-ħaġa u dejjem naslu għal tipo ta' consensus li Ronaldo l-investiment tiegħu sfortunatament konna vera unlucky ħabba l-perjodu Covid fejn naqqas l-introjtu mill-merchandising lejn il-klabb, laqat lil kulħadd fid-dinja, però dak l-investiment fejn l-akkwist ta' Ronaldo rrikjeda salarju għoli li ħoloq ħoloq anki imqass I mean fetaħ l-imqass anki fil-wage scale tal-plejers tal-Juve ġifieri. U rajt ukoll, ħa ngħid hekk, ġifieri mil-lat mil-lat finanzjarju tkellimna, kien akkwist kostuż għall-klabb. li sfortunatament ma wassalx għal dak li forsi xtaqna li jiġri, li jtina dik il-kwalkosa in più fiċ-Champions League. Issa, però plejer waħdu ma jistax jirbaħ u kien jikkontribwixxi anki u jgħatti ċertu problemi li kien tattiċi fit-tim, tekniċi fit-tim kien jiskurja, però rajt rajt dikjarazzjoni ta' eks plejer naħseb tal-United jidhirli, eks Gallagher, u qal qal dil-preċiża sentenza u ma nistax ma naqbilx magħha fuq Leonardo, forsi ħansib min ma jaqbilx miegħi u naħseb f'ħafna minn mhijiex kritika lejh, però sfortunatament hu jiskurja, però t-tim madwaru jiġielha b'ħażin. U meta qrajt is-sentenza qatt naħseb naqra, u isa ingħaqdet mal-mod kif ġieli ħsibt jiena. It-tim madwar Ronaldo jilgħab b'ċertu mod li jġibu biex eħe, jasal jiskurja ħafna goals għat-tim hu u jikkontribwixxi biex nirbħu l-logħbiet ukoll. Biss, sfortunatament, F'dawn l-aħħar tliet snin innutajt li ċertu teamwork naqas. Waħda mill-affarijiet li kienu jirrabjawni fuq Ronaldo kienet dik l-ostinazzjoni li jagħti free-kick fuq free-kick anki waqt logħba. Fejn kien ikun hemm speċjalisti bħal Pjanic, Dybala.
Kien jieħu preċedenza, hu. U jrid, jiena ma ngħidx li m'għandux jagħti free kicks. Għandu jipprova wieħed imma ma huwa tagħti attempt jaħbatlek mal-barriera, it-tieni attempt jaħbatlek mal-barriera. It-tielet free kick prova anki vvinta soluzzjoni u ċedi attempt wieħed lil sieħbek, anki to create teamwork. Jiġifieri.
Sewwa. Ehm, nagħżlu fuq plejer ieħor li did-darba telaq riċentement issa. Naf, ehm, li kont tħobb ħafna Dybala inti. Ehm, x'emozzjoni ħassejt, Mats, meta beda jidher biċ-ċar li dan ma kienx ġar magħna?
Dybala weġġa' weġgħa tremenda lija. Nikkonferma li tafni sew li Vera ħabbejt lil Dybala fit-traskors tiegħu ma' Juventus, jiġifieri plejer li vera kien jogħġobni anke l-mod kif jilgħab, jiskorja xuttijiet mid-dawra bil-free kicks. Għall-bidu, għall-bidu li bdiet qisha tevolvi s-sitwazzjoni, ħadd ħa nkun onest, kont Kont ħadt is-sajd tiegħu rather milli ħadt is-sajd tad-diliġenza. Biss imbagħad. Naf liema żmien qegħdin ngħidu meta wieħed jgħidilna mhux ħa nifirħu b'dan. Qed nitkellmu għan-nar. Qed nitkellmu għan-nar f'dak dik il-famuża Juve Udinese fejn ħares bl-ikrah lejn l-istand. Hemmhekk dak iż-żmien to be honest kont ħadt is-sajd tal-player. U kont qisni bdejt ngħid imma għalfejn dejjem il-plejers kruċjali nispiċċaw nitilfuhom wara anki Del Piero per eżempju li kien ukoll plejer li kont inħobb ħafna bħal ħafna Juventini nimmaġina. Però mbagħad tibda taqra artiklu fuq artiklu u tibda tara ċertu ċertu sfumaturi anki anki da dan l-aħħar ħarġet verita' li li tipo a id-diliġenza se setgħet skopriet li Dyba li l-aġent ta' Dybala mar jitkellem minn wara darhom mad-diriġenti Interisti. He tibda tgħid ti ti tibda tgħid dal-plejer seta' għamel naqra żbalji kruċjali f'dawn l-aħħar snin. Pereżempju, ma nistax ma nsemmix, ma nistax ma nsemmix li afda afda l-viċendi tiegħu f'idejn aġent vera inkompetenti li ma wasslu assolutament għall-ebda triq u qed naraw li anki kważi, kważi l-Inter qed jiskartawh. Mela, mela, l-ħareġ Marco Tal, jiġifieri qal li tinkonkludi, qal issa mbagħad naraw. Jiġifieri dan wasslu biex iwebbes rasu mad-diriġenti Juventini fuq dak li jrid jakkwista bħala terms tal-kuntratt, Illum il-ġurnata kważi dik il-bitja forsi famuża setgħet tfisser kemm għamilt żbalji waqt dawn l-aħħar sentejn. Irrealizza l-iżbalji li għamilt, jiġifieri. Sewwa. Ħa nħossuh, taħseb? Jew hekk jiġu dawn il-players li qegħdin insemmu jagħmlu tajjeb?
Imma jekk jintrema l-midfield tajjeb, nemmen li jistgħu jistgħu jilagħbu ma' Dybala. Dybala, to be honest, anki bħala post fil-ground, player naqra atipiku biex issib il-pożizzjoni, jiġifieri kważi sa jkun hu ħelsu minn problema tattika. Ara fil-fatt Arriva Bene f'Jannar dak li qal, li meta jew mhux Jannar ma nafx meta wara, insomma wara li ġie Vlahovic, hekk kien qal,

Kienet din l-istituzzjoni magħġuna minn ħafna fatturi, fl-opinjoni tiegħi, li għalkemm ma staqtux jitlaq, fl-aħħar mill-aħħar naħseb meta tħaġa minn kollox daqqa, is-sens komun kien jgħidlek, moħħok jgħidlek iva, qalbek tgħidlek le. Eżatt.
Jiena hekk kont nara. Mela, nitkellmu daqsxejn issa fuq l-istaġun għadu kemm għadda, li għadu mhux kif spiċċa, ġifieri. Naf li ovvjament ħa nibdew dal-waqt l-istaġun li jmiss, imma naħseb tajjeb nagħmlu lenti żgħira qasira fuq l-istaġun li għadda. Fl-opinjoni tiegħek, x'kienet il-problema prinċipali li żammitna milli nirbħu imqar tazza waħda għal ħdax-il sena konsekuttiva? Hemm diversi fatturi, Alejandro, naħseb hu r-riżultat ukoll ta' degradazzjoni ta' ppjanar ta' diliġenza, ara. Fit-trasferiment qed tgħid? Mix ta' ħafna affarijiet, ta' ħafna komponenti. Żbalja l-coach, il-plejers qishom ma kinux, ma kellhomx dik id-drive b'motivazzjoni li wieħed jistenna bħala supporter tal-Juventus jiġifieri. Hemm ħafna dak, biss anki nixtieq nirrimarka mhux biex inwaħħal biss fil-coach, però. Il-fajl qed issemmili li ma rnexxilniex nerbħu tazza. Stan, konna vera viċin li almenu niċċentraw il-koppa t'arja. Tnejn anke superkoppa. Mor, eżatt, eżatt. Morna, morna, morna minn ta', morna minn taħt waqt il-logħba rnexxilna nirrmuntawha, kien għad fadal nofs siegħa. Għax ma tafas sa t-tielet gowl wieħed jiġi jistaqsik. Irtirajna lura. Kont waqt il-logħba kont qed inkellem ħabib tiegħi u ma ninsa ma ninsiex x'qalli eżatt Martin Ivolta Vlahovic. Qalli issa tara kif ħa jfottiha
l-coach.
Wieħed naħseb fis-snin kollu li għamel Allegri mar waħda mill-ikbar oxxenitajiet għalih jgħin li għamel mal-Inter ovvjament li qed ippermettiha tgħin di. għax f'finali kontra l-ikbar rival tiegħek għal tazza, at that point l-unika tazza li jekk baqgħalek tama tirbaħ, tintefa' lura, jien għalija uritna hija summary perfetta, u forsi se tikkummenta ma nafx taqbilx miegħi, hija summary perfetta ta' kif jaħsibha Allegri.

Ħaġa ta' li mhux ta' min jien traskola l-injuries kruċjali ta' Chiesa, McKennie wkoll, l-unika midfielder li jaf jiġrilek bla ballun u fattur mhux ta' min jittraskolah jiskurja. Ma tantx kellna goals mill-midfielder sfortunatament, jiġifieri McKennie kien qed jikkontribwixxi għal dak l-ammont żgħir li kien qed itina. ta' gowls il-midfield. Jiġifieri kien staġun sfortunatament li ma wassalniex biex nibnu l-potazza, jiġifieri però forsi minn kull sitwazzjoni ta' diffikultà forsi inħoloq forsi wieħed jispera li nħoloq bażi għat-tieni sejħa ta' Allegri bi.
Tagħmlu lezzjonijiet. Eħe.
u anki bl-akkwist li qed jissemmu jaggradeja l-performances tat-tim. Ekku, sew. Nagħmlu parentesi żgħira mas fuq id-diriġenza. Inti semmejt li l-Żagħżugħ li għadda għadu kemm spiċċa, ġifieri kien bla tazza għax kien hemm fatturi differenti u ovvjament waħda minnhom kienet id-diriġenza. Nixtieq nistaqsik, inti qbilt mat-tneħħija ta' Paratici minn Direttur Tekniku l-installazzjoni mbagħad flok dak Rubin huwa Rifopene? U għaliex? Iva jew le għaliex? Għamilt ħsieb ftit ħsieb fuq din domanda u nista' ngħid Aleandro li Paratici sfortunatament ġabuh f'sitwazzjoni li jilbes żarbun ma jiġiehx. F'liema sens?
Narah iktar diriġent li kapaċi jaħdem behind the curtain kif kien. Brillanti bħala head scout, tista' tgħid, jiskopri t-talenti u hekk. Meta ħa post Marotta bdejt nara ċertu problemi jinħolqu. Dana mhux kulħadd ikun naħseb lest biex tieħu pożizzjoni ogħla fid-diliġenza. U naħseb il-problema ta' Palazz kienet proprju dik. Naħseb kieku baqa' jaħdem wara l-kwinti kien ikun ħafna iktar effettiv għax għalija kif nafu naf jien u jafu ħafna Juventini skopra ħafna talenti u fostu Vidal pereżempju. Tiġini plejer li skopra t-talent tiegħu varati, ġifieri. Mil-lat l-ieħor, kull it's healthy li tipo jinbidlu l-persunaġġi fid-diliġenza għax At some point wara perjodu twil ta' għeb li kellna, disa' weeks konsekuttivi milbunin, jista' jista' jkun hemm nuqqas ta' ġnar ta' ideat at some point, ta' ġnar ta' motivazzjonijiet, jiġifieri hija hija fiżjoloġika jiġifieri l-ħaġa. U naħseb li Cherubini qed jagħmel biċċa xogħol tajba, qed qed naraw qed naraw il-frott irnexxielu iġib two signings, prattikament b'xejn, jiġifieri nistgħu ngħidu li hija xi ħaġa pożittiva u jiġifieri u jekk jirnexxielu jiċċentra għal akkwist ta' Zaniolo iktar u iktar, plus li jimla ċertu toqob li tekniku li għad fadlilna, jekk jirnexxielu isib dawn l-innesti. tkun kampanja ta' trasferimenti vera posittiva, ġifieri, arriva bene, għall-bidu kont peress li insegwi l-Ferrari wkoll, kont ħadt għamla meta smajt li arriva bene ħa jkun parti mid-diġerenza ta' Allianz, però naħseb li qed jagħmel biċċa xogħol tajba mil-lat ta' jgħid l-affarijiet kif verament huma. Jien naħseb x'għadu tond. Jiena fl-opinjoni tiegħi, kif qed nara l-affarijiet jien, qisu hu qed jitkellem all right, u qed jidher, però behind the scenes qed jagħmel ħafna ħafna xogħol ukoll, milli qed nifhem u milli qisu qed jiġbed l-ispak, qiegħed mhux jiġbed l-ispak kollha, imma naħseb l-influwenza tiegħu qed tinħass jiena. Iva, naqbel.
Naqbel.
Ovvjament jien naqbel miegħek meta tgħid li jagħmlu akkwisti tajbin anke minn Vlahovic ġie f'Jannar u issa li dehra ħa jkollna mercato tajjeb ħafna. Qed tissemmi punt tajjeb Alejandro, ġifieri il-rikostruzzjoni bdiet f'Jannar bl-akkwisti ta' Zakaria u Vlahovic, ġifieri ġa rajna dawk qabel ma rajna l-akkwisti ta' Demaria u Pope, ġifieri. Jiena ċerezza fuq il-kejka li hija jkun jekk it-tim Cherubino jarriva bene jirnexxilu jneħħi ċertu mill-plejers li għandhom dik il-paga għolja. Ngħaddu għal sezzjoni daqsxejn iktar differenti issa. Għal min isegwi l-podcast jaf li introduċejna s-sezzjoni iva jew le. Nagħmlek ħames mistoqsijiet qosra. Tweġibli biss. Hemm bidu iva jew le, imbagħad naqdu xi punti li niddersat li tkun semmejt. Mela, l-ewwel waħda. Mela, li nafu s'issa ovvjament, bla jestu ġew u hekk, fl-opinjoni tiegħek, għandna tim biex niġġieldu għalik? Iva. Għandna tim biex naslu fit-tour fl-Ewropa, mhux qed ngħidlek issa nirbħuha, jew finali, imma almenu naqbżu l-round of sixteen u naslu mal-semifinali, kwarti tal-finali, għandna tim? Ħa jkollna di? Ejwa.
Speċjalment dawk li stadewha għalija.
Taqbel mal-friendlies internazzjonali fil-pre-season?
Ma tantx. Le, ġifieri qed ngħidli. Dybala mal-Inter. Għalija li qisha qed tidher daqsxejn kompletament il-barra. Kieku ma, kieku mar jew kieku jmur ma nibtax ħadd waqgħa l-possibilità, sakemm ovvjament sakemm qegħdin niffilmjaw ikun mar ma' ħaddieħor. Tradiment ikun? Ejwa. Nidħlu mal-ewwel erbu' però mingħajr tazza. L-istaġun ikun fallimentari għalik? Iva. Mela naqbdu mat-tieni waħda, għedt li aħna dejjem nitnaqqsu fit-tul fl-Ewropa. Għedt li iva. U semmejt lil Di Maria, però taħseb li Di Maria biss imbagħad ħa jkun is-soluzzjoni?
Le, le, ma tistax tkun limited għalih. biss. Biss però jaf ikun il-plejer li jgħolli l-livell fl-Ewropa u qed jispera għal nafu li huwa wieħed mill-ikbar assist men fil-kompetizzjoni u qed jispera jew joħlom li jista' jirrepeti l-istess affarijiet li għamel ma' speċjalment ma' Real, ejja ngħidu mhux daqshekk f'dimensjoni kbira mal-PSG, ejja ngħidu forsi jagħmel nofs li għamel ma' Real Madrid ukoll biżżejjed. Sewwa wisq. Hu saqsiek fuq l-ewwel waħda, jekk ħa jkollna tim biex niġġieldu għalik. Orrajt, ġejjin. Plejers ġodda ġejjin plejers li huma deni ta' Juventus fl-opinjoni tiegħi. Qed nitkellmu fuq Pogba, Di Maria, Zaniolo jekk inkunu ffirmajnieh, jekk niffirmawh. Cambiaso li ovvjament rridu naraw daqsxejn xi se nagħraf ma' tim kbir għalija jien. Imma dak hu l-punt tiegħi, għedt li iva, niġġieldu għalih. Però dawn il-plejers taħseb taqtal Pogba, Cambiaso, Di Maria, Zaniolo jekk jiġi. Taħseb li għandhom bżonn iż-żmien? Il-fatt li jkollhom bżonn iż-żmien jidraw l-ambjent u meta tara meta ovvjament il-Milan qegħdin jissaħħu u l-Inter reġgħu ħadu lil Lukaku li mar tajjeb ħafna magħhom. X'ġiegħlek taħseb li x-xogħol ħa niġġieldu għalih? Ehm.
Għandi fiduċja li did-darba ħa ngħid punt favur Allegri, l-esperjenza tiegħu kif jimmaniġġja plejers ta' dal-livell għoli. Hemmhekk naħseb nista' forsi ngħid li li jaf jaf jaf tiswa dik l-esperjenza t'Allegri biex jama jamalgamma fi żmien qasir dawn it-talenti flimkien, u qed jispjega ġifieri, għax ovvjament hemm hemm ix-xogħol xi jsir biex na biex biex no no naslu xorta Biex jaqgħad, ehm. inkunu wieħed mill-pretendenti, imma. Knowing Juventus, ma tistax għal domanda bħal dik ma tirrispondix iva nemmen li naspiraw għal dik. U l-aħħar mistoqsija żgħira, qed li temmen li naslu fit-tul fl-Ewropa. Mhux qed ngħidlek x'tixtieq, fejn tixtieq tasal għax fejn tixtieq tasal ovvjament tasal fina-l u tirbaħha. Però inkunu realistiċi. Fejn taħseb li naslu din id-darba? Naqbżu r-rawnd tas-sittax?
Iva, jien naħseb li did-darba jirnexxielna almenu negħlbu dak il-hurdle. Anke, u jkun jiswa ħafna jekk negħlbu dak il-hurdle li waqqafna tliet snin bi fila. U mbagħad Who knows? Kif tibda tasal mal-quarter final u mbagħad qisha.
Tibda kompetizzjoni oħra. L-entużjażmu jogħla.
Tibda taspira forsi għal jiena ovvjament hu kif qed tgħid inti tkun tixtieq li tasal finali. Trid tkun objettiv ukoll li hija ferm diffiċli qed tilgħab m'oppożizzjoni vera b'saħħitha. Però nemmen li se jkun hemm materjal. Sewwa wisq. Nagħlqu hawnhekk Mass. Grazzi ħafna tad-diskussjoni, ħadt pjaċir ħafna nitkellem miegħek, tagħmel punti interessanti ħafna. Ma nafx jekk hemmx xi ħaġa li ma semmejniex jew fuq xiex tixtieq titkellem li żidt xi ħaġa żgħira li ma tkellimniex fuqha. Le, bażikament naħseb il-podcast kellha domandi vera pikkanti u kienu ta' interess, jiġifieri naħseb li għadna dak kollu li kellu jingħad, jiġifieri f'dan l-aspett, jiġifieri nothing to add għax kien anki podcast interessanti ħafna għalija u ħadt gost ħafna nipparteċipa fih. Grazzi ħafna tal-kummenti ma issa ovvjament issa naraw x'ha jkun qed jiġri dan l-istaġun. Grazzi lilkom talli segwejtu dan il-podcast. Once again grazzi lilek Massimo. Grazzi. Talli aċċettajt l-istedina. Jien għamilha Alejandro narawkom fil-podcast li jmiss. Sa dakinhar grazzi u ciao ciao.